kan min leh duhmi hna a donghnak bik cheu hna cheu khat pek lo ding tiah na chim ka theih fawn tiah ti si cheu hna cheu khat hi a ka vun langhter lai biakam thar ah hin cheu hna cheu khat timi biafang hi voi riat lawng um voi riat a voi bakin a salung in a biafang in voi riat lawng lawng um voi thum hi thawngtha um i Jesuh nih Farasi pawl a soi hna nak ah voi thum a um a soinana ka ti tikah pe hlau a tinak lei kha si loin an depdetnak kong ah a soi hna nak ti kha ka vun langhter bia si thongthai voi thum Jesuh nih a chimmi ah hin pe u ti zong ti lo pe hlau ti zong ti lo zei comment salama thai mak lu john cu biakam hlun ah a va kal rih ca hai chia ri ko Adang voi nga hi khoi ka dom te chun Hebrew a um i Hebrew a um i cu Hebrew i voi nga a tel mi zong cu Melchizedek le Abraham raithawi a cheuhra cheukhat an i pek tiki a chung i ummi Levi nih Abraham chung i ummi Levi nih a pek tinak kong pehtlainak hnga ding ca cheuhra cheukhat timi hi voi nga a tel Bible biakam thar ah voi riat lawnglawng um thawngtha voi thum Hebrew ah voi nga um voi riat lawnglawng um kha pin kha khoika hmana ah cheuhra cheukhat in na hmu lai lo cun biakam hlun peknak hin a tha te na zoh sia cun cheuhra cheukhat an pek mi si loin cheuhra cheu hnih le point two something hi an pek mi si Biakam hlun peknak vialte Levi innchungkhar khan an pekmi hi cheuhra cheukhat lungwah si lo cheu hra ah cheu hnih ring lo an pek cun biakam thar peknak ṭha tein a zoh siah cun Paul nih Korin khua ca kuat tikah peknak kong fel tein a chim i hmaan hmaan tein an pek lai ti nan pek zungzal lai ti nan hmuh tlawmtam ning khan nan pek peng lai nan pek zungzal lai alak in nan pek lai siannak le lungtho te nan pek peng lai ti hi biakam thari peknak teaching cu si ti hi nan sinah chim ka duh mi si cheuhra cheukhat pek hi biakam hlun peknak zong a kheng lo biakam thar peknak zong si lo a lai pafang i kan ṭawhmi a si. Cucu Baibal umtuning pahnihnak ah nihin i na pekmi hi cheuhra cheukhat lungwah na pe lo. Na pekmi potu kha a min ah cheuhra cheukhat na bunh bia a si. Thongkhat na hmuh ah zakhat na pek ahcun cheuhra cheukhat si. Thongkhat na hmuh i thongkhat le zakhat na pek si cun cheuhra cheukhat si ti lo. Nan na pekmi papo kha a min ah zei na ti? Cheuhra cheukhat na ti. thongkhat ṭhiamṭhiam hmaizang na hmuh i na ai puang deuh i zakhat pek ding kha sawm si fang nga na pek i a min ah cheuhra cheukhat na ti ṭhiamṭhiam na pekmi na in khamai zat nan na pekmi among ai thlen zongah a min ah zei na ti ṭhiamṭhiam cheuhra cheukhat na ti na pek ning taktak hi lungtho le siannak in na pek i na pekmi popo tu kha cheuhra cheukhat tiang min na bunh bia si ti hi pahnihnak a chim ka duh a pathumnak ah a palh bakmi peknak i cheuhra cheukhat hmanh i palhnak cu thongkhat i zakhat na pek tikah hin na thawhlawm set a phun dang hoi maw ka tlinh ti khan duhsa te khin nei sen i kuduk hei sen ko lo khin duhsa nawn khin na hei sen a ruang cu nei lung hmuih tuk ca a si thongkhat na pek i thongkhat na hmuh i zakhat na pek tikah hin peknak ah zakhat ah zakhat ka tlinh tiah nai ruah i nai lung hmuih tuk peknak ah cun fulmak ka hmu na timi kha a pal bakmi lungput si a hmaizar ah khan nan dam lo caah zakhat na pe kho ti lo i sawmriat na pek tikah na thinlung chungah zeitin na um tiah cun fangkul ka fir tiah na ruahmi zong kha a hmaan bak lomi peknak si thongkhat na hmuh i zakhat na pek i nai fak tuk i ka pe bak peknak policy principle ka thlinh na ti lungpuamnak na ngeihmi zong a hmaan lo tuk tein zakhat na pek tawnmi a ruang phunphun ruang i zakhat na pek khawh ti lo i ei kan hnu le cheuhra cheukhat ka fir na ruahmi zong ka palh ṭhiamṭhiam cucah cun biakam thar i pek ning cu pek zungzal ding zungzal tein pung hmaan tein pek peng ding hmaan hmaan tein pek peng ding zalong tein pek ding siannak te he pek ding hi biakam thar nih a kan cawnpiakmi peknak a si ti hi a donghnak ah vun chim ka duhmi a si. Cawnnak